Kwabena Marfo wɔ fawu ama no adi adeɛ wɔ Twɛsoɔnwe atikɔ nohoa. Na afuo a yɛde gyaa Kwabena Marfo yi, nkɔtɔ wom, mmire wom, nkusie wom ne ho nkorɔnoba. Ɛnnɛ obi bɛka sɛ ɔhemaa meyɛ dɛn? Nea meyɛ yi yɛ kontommire nkwan papa bi a ɔbɔadeɛ nsa ano nneɛma a wɔakeka bom a wei no ɛyɛ natural na mede reyɛ. Mehyɛ aseɛ yi, me nwa a mahohoro ho aklini ne kama na menoa me kontommire wɔ nwa no ho hohoro ho kama. Wei yɛ adwen, ɛneɛ red fish kakra, kɔtɔ kakra, mede me seasoning kakraa bi gu mu. Wei no, ɛsan sɛ yɛ natural food nti yɛanhyɛ da asesa seasoning bebree ngu ho saa. Deɛ atwa guo yi, Ɛyɛ me blender papa bi. Wei yɛ register a kyerɛ sɛ wopɛ blender papapa ma no ayɛ yam aburo nkateɛ ɛne ɛne ɛboba koraa de ma na ɔbɛyɛ ma no ɛsɛ wabɛpɛ bi blender bi atɔ a kyerɛ sɛ frɛ baabi a wɔ biara me season me nam kama ɛne ɛne wohwɛ a mede season nyinaa kama egugu ho yi m'ani maa no a me blending me kontomire kama kama kama kama ehwie gu mu a kyerɛ sɛ hɛn mede me nkuruma ne nyaado atosodeɛ kama ne me mmire paa ɛregum a ɛmmerɛ a nansɛ me ne kwabenamafo gyae yɛ akyɛ sɛ na ɛyi ase atopafo nti no mebu fuu na megyaa no yi akyɛ kakra mehwehwɛ kwabena wɔ baabiaa menhu kwabenamafo nansɛ na metee sɛ kwabena aduadeɛ akyɛ sɛ ne wɔfa bi awu na ɛneɛ meyɛ ntɛntɛntɛntɛm kɔ akura yi ase meekɔe nso na yɛ sɛ Me de Aloha fufu powder asɛ slay queen na mekɔ akurase deɛ me nkɔ wɔ wɔ bankye fufuo nkɔ te m'abasa nkɔ bu m'abasa mu nti ɛneɛ me duru hɔ yi me hu sɛ kwabena nyame ahyira no wɔ nyame a wayɛ yie kama sɛ wo pɛ fufu papa paa aka ama na bɛyɛ sɛ natural fufu a yɛawɔ ne waduro mu a ɛneɛ sɛdeɛ meyɛ ni yaa kɔtɔ Aloha fufu powder Na fa nsoɔhyeɛ gugu so fa si gya so sɛdeɛ mereyɛ no yi ara, wobɛkanyan no pɛpɛpɛpɛpɛ twintwan sɛdeɛ woawo fufuo wɔ w'adurom a. Meduruu hɔ na mehuu sɛ saa sika yɛ dɛ, Kwabena Amanfoɔ ayɛ kama, ɛnti meka kyerɛɛ no sɛ, Bra Kwabena, wo ho ayɛ akɔnnɔ kama. Ɛnneɛ sɛdeɛ m'ano nsii yei ara na Akurase Slay Queen bi kita akaw wɔ basket mu reba, ɛnna mese, Hwɛ deɛ wɔrekyerɛ. Mede Aloha Fufu Powder reba abɛbɛgye m'awareɛ a wode akaw rebɛyɛ dɛn wɔ ha? Ɛnneɛ ɛnneɛ ɛde adeɛ ayɛ kama. Mehwɛ sɛ deɛ Kwabena Maafo nya sika a ne kookoo ya so yi a, me, mentumi mmɛtena kookoo ho ntete. Enti metuu ne fo sɛ, Bra Kwabena, yɛ na tɔn kookoo yi ma galamseyfoɔ, sɛdeɛ yɛbɛnya sika bebree de atutu akwan. Bra Kwabena hwɛɛ m'anim dinn ka kyerɛɛ me sɛ, Nana Hemaa, asɛm ba a, ɛyɛ nnya aboterɛ. Mekaa se, Dabi, dabi, dabi, dabi, deɛ aduru yɛntumi nnya aboterɛ. Kwabena adwene mu ɔha nti, ɔtee aseɛ maa me. Ɔhemaa me bɛ tɔn kookoo ya ma galamsey fo atwi kwabena maa fo adi a next time yɛ gya w'awugya deɛ a wo nfa nyɛ mma asɛm to be continue bye bye.